Ttalsen-d zik-nni yiwet n tmacahut i d-yeḍran deg yidurar n Ǧerǧer. Qqaren d akken tella yiwet n taddart i wumi d-tezzi tizzigzewt, d yisafen yettrugrugen war aḥbas. Imezdaɣ-ines ttizdiren di talwit, ur ten-ixuṣṣ wacemma. Tamurt tella, aman llan, meɛna yella yiwen n umihi, d tteryel d yelli-s. Snat akya, mi ara d-kkrent taṣebḥit, neɣ mi ara yeɣli yiṭij ad rzunt ɣer taddart-nni, ayen d-ufant zdat-sent ad t-ččent, ama d axerfi, ama d tafunast, ama d aqcic, ur qalent i yiwen. At taddart-nni ɛerḍen akken zemren i wakken ad as-d-afen ixef, meɛna ur zmiren ara. Ula d ijenwiyen ur ttɛeddin ara deg uksum-nsen timizur. Imi tizad teswiɛt fell-asen, at taddart-nni ɣetsen ad ǧǧen taddart-nsen, ad d-afen adeg-nniḍen ideg ara ɛacen. Mi llan teddun deg ubrid-nsen, yella yiwen n uqcic seg-sen iɣaḍ-it lḥal ɣef wayen texdem tteryel d yelli-s. Aqcic-agi, d bu yiwet n tiṭ, d bu yiwen ufus, d bu yiwen uḍar. d winna i wumi qqaren amqidac akken ma llan wat taddart-nni ḥeqren-t ttwalin-t d akken ur yesɛi ara azal ihi yiwen wass ibedd s ibeddi yessikid ɣer udrar yemma-s tɛedda-d sdat-s tefhem d acu yettxemmim mmi-s tenna-yas a mmi yaxi teẓriḍ d ayen neǧǧa taddart-nneɣ tura tuɣal nettargel d yelli-s Ugadeɣ fell-ak lemmer ad truḥeḍ ar dinna. Meɛna Mqidec ur as-yerriɣ ula d yiwen wawal. Yeṭṭef abrid-is srid ɣer taddart-is n zik. Mi yekcem, mlalent wallen-is d yal lxir. Tineqlin fkant-d, tiremmanin fkant-d, tamurt teǧǧuǧǧeg akelli. Ihi, yeddem-d taḍellaɛt-is, ijemɛ-d ayen iwumi yezmer. Meɛna, Mi gya iteddu deg ubrid-is, isell iḥbuben ɣellin-d, yiwen deffir wayeḍ, yiwen deffir wayeḍ. Imiren yenna-yas deg wul-is, Takka d tiḥila seg tḥiliwin n tteryel, yewwi-d fell-i ad uɣaleɣ ansi d-kkiɣ. Ihi yerza srid ɣer uxxam-is. Akken yewweḍ, yemma-s twala taḍellaɛt teččur. tefreḥ mačči d kra teddem-d taḍellaɛt-nni tga imensi iyis teɛreḍ-d imawlan-is ma d Tteryel d yelli-s Lunǧa qqiment deg uxxam-nsent sḥissifent ɣef wayen i d-yeḍran tenṭeq Tteryel tenna-yas amdan-nni limer ad t-afeɣ ad ččeɣ tasa-is Terra-yas Lunǧa. A yemma, mi akken i d-yusa, ɛerḍeɣ ad s-ḍeggireɣ iḥbuben i mara ad yezzi ɣer tama nniḍen, akken ad ẓedmeɣ fell-as ad teččeɣ. Meɛna, iger tamawt yerwel. Amek ara as-nexdem? Terra-yas yemma-s. Limer ad t-afeɣ, ad s-fkeɣ udi d tamment, alamma yuzer cwiṭ, syen ad t-ččeɣ, ad sismeḍeɣ ul-iw. Maɛna ay yelli, nekk tura d tamɣart, ur zmireɣ ara ad jellbeɣ, ur zmireɣ ara ad azzleɣ. Ma d kemmini, isderɣlam tiṭ-im s useffud. Lemmer ad ten-neḍfer, ahat ad neɛreq. Nekkini ur zmireɣ ara, kemmini ur tettwaliḍ ara. Akken kan d-tfukk awal-is d tergel-nni, atan Mqidec iteddu-d ɣur-sent. Lunja tger tamawt ɣur-s. Tsuɣ ɣef yemma-s tenna-yas, A yemma, atan iwweḍ-d. Ttazzalent deffir-s, Mqidec ifaq-asent. Yerra srid ɣer deffir n yiwet n texsayt meqqren, yekcem daxel-is. Ma d Lunǧa d yemma-s, ttquddurent si tidi imi ttazzalent ttnadint di yal tama. Ulac anda ur ddint ara, ulac anda ur muqlent ara, meɛna ur t-ufint ara. Ɣer taggara, Lunja tɛedda sdat n texsayt-nni teqqim ad tesgunfu. Twala cwiṭ n ucebbub yeffeɣ-d si texsayt-nni. Tewhem deg-s. Tenna-yas amek akka taxsayt tesɛa acebbub. Meɛna ur txemmem ara d akken Mqidec daxel-is i yella. Mi testeɛfa, tuyes, tuɣal ɣer uxxam-is, nettat d yemma-s. Ma d Mqidec, yennetlaf gar yisekla d leḥcawec Yerza srid ɣer uxxam, yewwi-yas tḍellaɛt-nni i yemma-s. Akken i tt-twala, qquren ifadden-is tenna-yas, A mmi, yax nniɣ-ak ur ttuɣal ara ɣer Tteryel, limer ad k-teččac ara yi-d-yeqqimen di tudert. Meɛna Mqidec yettaḍsa yeqqar-as i yemma-s, Limer ad teẓreḍ, ur ḥricent ara yakk, ruḥeɣ yerna mazal ad ruḥeɣ ɣer taddart-nneɣ n zik-nni. Aha kan ad twaliḍ! Zrin wussan, tteryel d yelli-s llant teddunt di taddart-nni-nsent. Teddunt teddunt armi wwḍent ɣer texsayt-nni. Walant-tt akken tebḍa di tlemmast. Tenṭeq Lunǧa tenna-yas, A yemma, taxsayt-agi yiwet n tikkelt ɛeddaɣ-d ufiɣ-tt-id tesɛa acebbub. Terra-yas yemma-s. Ula d kemm tedrewceḍ. Amek akka taxsayt tesɛa acebbub? Myemmuqalent, syen gzant d akken d amqidec i yeffren daxel-is. Teggul Lunǧa tenna-yas, Ihi a yemma, ggulleɣ ar d ddreɣ ţţar imi yeḍsa fell-aneɣ. Azekka-nni, tekker telsa iselsa n tmeṭṭut, tɣumm iman-is, tɣumm ifassen-is d yiḍarren-is d wudem-is. Terza ɣer taddart-nni ideg yella Mqidec. Tetteddu deg ubrid armi tewweḍ ɣer uxxam n Mqidec, teɣli dinna. Tettru teqqar-as, A win ara iyi-d-isekren, a win ara iyi-irefden, ad t-ɣnuɣ. Ttxil-nwen, rwaḥut irefdet-iyi, sekret-iyi ad ken-ɣnuɣ. Mqidec isell-as-d deffir n tewwurt. Akken i cwiṭ, yeffeɣ-d ar ɣur-s. Iga ad tt-id-yerfed, yenna-yas, A weltma, nekk ur ḍmiɛeɣ ara seg-m, iga dihiɣ ad kem-id-ɛawneɣ, ad kem-id-refdeɣ. Akken iga ad as-ifk afus-is, nettat tjebbed-it ɣer lqaɛa. Yeɣli Mqidec ɣer tmurt, iwala d akken ifassen-is d yiḍarren-is sɛan cceɛr. Imiren kan i yeḥṣa d akken d lunǧa yelli-s n tteryel. Meɛna, ɣas akken, yeǧǧa-tt terra-t ɣer tḍellaɛt-is. Lunǧa tefreḥ, tumer mačči d kra, i ldayen-is ttqudduren, tenna-yas d akken ad tečč imensi yelhan ass-agi. Terra taḍellaɛt-nni ɣef tuyat-is, tettazzal, tettazzal di teẓgi, ar taweḍ s axxam-nsen. Teqqar-as deg wul-is, ass-agi ad tefreḥ yemma, ass-agi ad kfun iɣeblan-nneɣ. Meɛna, imi yella yiṭij, yeḥma lḥal, Lunǧa teɛya. Tenna-yas. ad steɛfuɣ cwiṭ, ad ṭṭseɣ, ad ṭṭseɣ ɣef ɛecra imeẓẓuɣen, imi ṭṭṭfeɣ ass-agi Mqidec. Maca Mqidec yefla aḍellaɛ-nni, yeffeɣ-d, yerra-yas ɣer daxel iblaḍen. Mi d-yeɣli yiḍ, Lunǧa tuki-d si tguni, tkemmel abrid-is ɣer uxxam, akken qrib ad taweḍ tkmaṣa teskuɛu am wuccen yemma-s akken s teslayek-nni tɣil d akken teṭṭef-d mqidec teldi-yas tawwurt rran-d aman d tagzayin deg uqaẓan meqqren tenṭeq d teryel ɣer yelli-s tenna-yas ih a yelli imi teṭṭfeḍ mqidec ass-agi d ayen kemmini d teryel meqqren terra-yas lunǧa a yemma Mmektaɣ-d ussan-nni asmi meẓẓigeɣ, mi ntett lɛib ad nekk yid-m. Ad ččeɣ kan ad ṭṭseɣ, ur ixuṣ wacemma, ass-agi ad d-nesmektiɣ ussan-nni. Akken kan ḍeggrent ayen yellan di tḍellaɛt-nni ɣer uqaẓan-nni, yeɣli-d, faḍen-d waman-nni yettugzagen fell-asent, rɣant. Ttɛeggiḍent seg uneẓruref armi i sent-yesla Mqidec d wat taddart-nni. Faqen dakken tewweḍ-d taggara-nsent. Rzan ɣer taddart-nsen n zik-nni, ufan dakken d tidet, d taryel d yelli-s mmutent. Neṭṭlen-tent, syin uɣalen ttidiren dinna. Ma d Mqidec, yuɣal yesɛa azal gar-asen.